Muhterem ve aziz cemaat, büyüklerimiz aytqan ki, siz doğğanıñız vaqıt ağladıñız, amma bütün alem küldi, quvandı. Öyle bir yaşayış yaşayıñız ki, ölgeniz vaqıt siz quvanıñız, alem matem etsin. Yani, siz ketkenden soñ er kes sizni hayırlı bir duanen añsın, siziñ içün dualar etsin ve Allahu Taalâ sizlerden razı olsun. Bunday yapmanıñ eki yolu bar, eñ müim yolları, birincisi, iman, ekincisi, can. Can İslâmda pek müim. Çünki Allahu Taalâ Quran-ı Kerimde ayta bizlerge, dey ki, Kim bir cannı, Bir insannı öldürse, sanki bütün dünyadaki insanları öldürgen kibi olur, kim bir cannı, bir insannı yaşatsa, sanki bütün insanları yaşatqan kibi olur, dep buyura. Ekincisi ise, aytqanım kibi, iman. Çünki imansız ne insanların razılığını, ne de Allahu Taalanıñ razılığını qazanmanıñ çaresi yoq, muhterem ve aziz cemaat. Hutbenin başında oquğanım ayeti kerimede Allahu Taalâ bizlerge buyura, De ki, Allah yolunda öldürilgenlerge siz ölü dep aytmañız. Onlar tiridirler, lâkin siz onları işitip olamaysız, dep buyura. Çünki böyle hayırlı insanlarnıñ eñ başında Hazreti Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelir. Ondan soñ peyğamberler, nebiler, ondan soñ şeitler kelir. Başqa bir ayet-i kerimede Allahu Taalâ bizlerge açıqça buyura ayta ki, Ey insanlar, siz Allah yolunda öldürilgenlerge ölü dep aytmañız. Onlar tiridirler ve onlar şu an Allahu Taalânıñ qatında rızıqlandıralar, dep buyura. Ne içün? Çünki şeitler imanı içün, milleti içün, Vatanı içün, öz qıymetleri içün eñ müim olğan şeyni, canını bergen insanlardır. Ne dünyalıq içün, ne apay içün, ne para içün, ne de şeytan içün, bir tek Allah rızası içün öz nefislerini satqanlardır. Çünki Allahu Teala onların haqqında ayta ki, İnna Allahe iştara minel mü'minine enfusehum ve envalehum bi enne lehumul cenne. Allahu Teala onlardan en canlarını Em mallarını satıp aldı qarşılığında cenneti bermek içün. Yani bu qadar müim bir derece. Ve bugün biz bizim şeidimizi, milliy şeidimizni Noman Çilibicihanı anamız. Noman Çilibicihan büyük Sonaq degen köyde dünyada keldi. Aqçora medresesini, Cendzecirli medresesini oqup bitirdi. Ondan soñ aliy ihtisas, aliy oquv içün Türkiyege cemaatınıñ yardımınen yollandı. Ondan soñra ekinci ihtisasnı Sankt-Peterburgde oqumaq içün anda barda oqudı. Ondan soñ keldi, Vatanına qayttı ve milleti içün çalıştı. Onı Qırım müftüsü, Poloniya müftüsü, Beyazrusiya müftüsü ve Litva müftüsü olıp sayladılar. Müslümanların Qurultayını topladı ve alıp da kerçekten bu yönde çalışıp bir ükümet qurmağa tırıştı. Bu ükümette hiç kimseni ayırmay edi. Bütün insanlarnı, bütün milletlerni farqlı-farqlı çeçekler körip, Qırımda gül deste toplamaq istey edi, östürmek istey edi. Amma olmadı, soğuq yeller keldi, zaman avuştı ve zaman avuşqanı vaqıt, yahşı bilemiz ki, er daim olğanı kibi, en başta din adamlarını, müftülerni yandıra. Dostları qaçıp ketti. Qaçtılar. Amma Numan Çelebicihan qaçmadı. O, Vatanında milletinen beraber edi. Çünki bile edi, eger ana o çiçek degen şey öz toprağından qoparılsa, yılqılsa, o zaman qurıp ketecek. O bunı pek yahşı bilgeni içün, bilesiñiz, yirmi üç fevral künü biñ doquz yüz on sekiz yıl senesi yılında Alıpta qurşunlanıp şeet etile. Ve qısqa bir yaşam yaşay, amma o qadar bizge büyük işler, büyük eserler taşlay ki, Çünki hem özü hem bir yazar, hem bir şair. Ve tüşüniñiz ki, bizim milliy marşımız bar. İnanıñız ki, o qadar teren manalı bir milliy marş başqa millettelerde yoq. Hem dinge uyğan, em de teren manasını taşığan. Keliñiz, ep beraber bir dörtlügini hatırlayıq. Ant etkenmen, söz bergenmen millet içün ölmege. Onıñ içün, muhterem cemaat, musulman degen adam milletini sever, bilir, tilini, adetlerini, örflerini sahip çıqar, onlardan qaçmaz, onları bozmaz. Bilip körüp, milletimin köz yaşını silmege. Bunları bileceksiñiz. Mına şimdi ne aytalar yirmi birinci fevralde til künü, ana tili künü. Er kes öz tilini yahşı bir şekilde bilmesi kerek. Ve öz değerlerine, qıymetlerine saip çıqmaq kerek. Ne içün? Milletiniñ köz yaşını silmek içün. Ağlatmaq içün degil. Farqlı yollarğa çağırıp ta adamları ağlatmaq içün degil, közyaşını silmek içün, yardımcı olmaq içün, quvandırmaq içün bunı yapmaq kerek. Çünki, bilmey, körmey bin yaşasam, Qurultaylı han bolsam, han deñiz, sultan deñiz, halife deñiz, farqı yoq. Kene bir kün mezarcılar kelir meni kömmege. Yani men Allahuteala'nıñ qarşısında turacam, Ve esabımı berecem demek. Tuşun üstine qadar teren bir mana. E, Numan Çilibicihan çoq yaşamadı. Mezarlığı bile yoq, ama er daim aqlımızda, yüregimizde. İnşallah, dualar ettik, Allahu Taalâ qabul emabul eylesin, onıñ şehitligini qabul eylesin, maqamını cennet eylesin. Bizge de, dağa nice böyle hayırlı evlâtlar milletimizge. Nasip eylesin, inşalla. Bunı yanında, muhterem ve aziz cemaat, er daim aytamız ki, bir birimizge, tabi, saip çıqmaq kerekmiz. Uyqucı bir hastalıq bar. Yanı yanı şekilleri peyda ola, köresiñiz. Onıñ içün bütün tedbirlerge biz yerlerine ketireyik o tedbirleri, muqayt olayıq onlarğa. Camiye kelgeniz vaqıt, lütfen, Alla rızası içün maskasız kelmeñiz. Allahu Taalâ çoq adamnı biz coytuq cümlesini maneviy şehit nasip eylesin, cümlemizide bütün hastalıqlardan, belâlıqlardan saqlasın, fitnelerden saqlasın, ecdadlarımız istegeni kibi bizlerge birlik ve beraberlik nasip eylesin inşallah. Hakkımızı helal etiñiz. Elâ inne ahsenel kelâm ve ebleğal nizâm.

Günahlardan, fuhşiyatlardan, çirkin işlerden bizlerni alıp qoya, tüşünip, taşınayıq dep bizlerge ögüt, nasihat, ders bere.